Salam, ildeşler, watandaşlar, dostlar, doganlar! Ýagdaýlaryňyz ýagşymy? Men bu gün size ýene-de ses ýazgymy ibermäne karar berdim. Bu ses ýazgylarym Men kitapdan okap aýdam ýok, depdere ýazyp-pozup aýdam ýok. Men diňe gözüm bilen görüp, elim bilen tutan zatlarymy aýtýan. Men bulary aýtmasam meniň içim ýanýa. Men içim ýanandan aýtýan. Siziň-de içiňiz ýanýa, siziň içiňiz aýdyp bilmedigiňizden ýanýa. Sizem geliň aýdyň, aklyňyzda, pikiriňizde näme bardygyny, göreniňizi, başyňyzdan geçireniňizi bir bir düşündiriň, aýdyň. Men Türkmenistanda ýaşaýan, Türkmenistan watandaşy. Meniň häzirki Ýaşap oturan jaýyma göçüp gelenimde bundan bir otuz bäş, kyrk ýyl öň bizleriň gapdalymyzda bir magazin bardy produktowy, bir daýza işleýärdi. Daýzanyň ogly ýardamçy bolup işleýärdi. Daýza aýryldy, ýerine ogly geçdi. Oglam häzir aýryldy. O giden daýzanyň agtyklary işläp otyr magazinda. Işlesinler, işlemesinler diýem ýok. Hudaýa şükür işleri bar, işlesinler. Meniň gözüm onuň işinde däl, meniň derdim başga. Meniň size ýetirjek bolup oturan zadym, magazinçilaryň çagalary magazinçi bolup ýetişýärler. Doktoryň çagalary doktor bolup işlemeli. Ministrleriň çagalary ministr bolup ýetişýäler. Meliseleriň çagalary bilýäňizmi melise bolup işleýä. Edara ýolbaşçylarynyň çagalary bolsa edara ýolbaşçylary bolup işlemeli. Iň gowusy bilýäňizmi näme? Daýhanyň çagasy daýhan bolmaly, çopanyň çagasy çopan bolmaly, kolhozçynyň çagasy kolhozçy bolup ýetişmeli. Hawa. Ýa-da olaryň çagalary eneden dogulan wagty elinde diplom bilen dogulýa-da, meniňmi habarym ýok? Siziň içiňizde bulary bilen bolsa, biri çyksyn welin maňa düşündirsin bu zatlary. Men ýene şu magazinde işleýän daýza gaýdyp geljek bolýan. Şo daýza işlän wagtlary Koperatiwni tehnikumdan ýaşlary praktika iberýätler. Ýaşlar praktika gelýärdi. Üç sanagy bir magazinde, dört sanagy başga bir magazinde, şo biziň ýandaky produktowy magazindedem ýaşlar işleýärdi, praktika gelýärdiler. Olaryň praktikasy nähile geçýärdi? Ertirden agşama çenli uborka bilen geçýärdi. Syr, süpür, bar, otur, tur, getir, şonuň ýaly işleri etýärdiler. Mejbur galmasalar kassa goýan ýokdular. Mejbur galyp kassa goýan ýagdaýyndadam günüň soňunda hesap-kitap etmelidi kassanyň puluny. Kassanyň puluny açyp hasap-kitap edip, şo kim duran bolsa şo gün şo kassada şonuň üstüne atýardylar, kassanyň puly bu gün az çykdy, sen näme ogurladyňmy diýip. Bu ýaşlaryňam praktikasy gutarandan soň. Praktika nähili geçenligi barada tehnikuma harakteristika alyp gitmelidi. Şo harakteristikalarny bular magazinçilige laýyk däl diýip garalap harakteristika berýätiler. O çagalaryň kimiň çagalarydy bilýäňizmi? Ýa daýhanyň, ýa kolhozçynyň, ýa-da çopanyň çagalarydy. O ýokarrakda işleýänleriň çagalaryny onuň ýaly edip bilmeýätiler. Diňe şu obadan gelen ýa başga bir raýondan gelen ýa bir şonuň ýaly garamaýakrak biriniň çagasy bolsa, ine şonuň ýaly etýätiler. Dostlar, doganlar, bizler duşmany daşardan agtarmaly. Biziň duşmanymyz içimizde. Biz öz-özümize duşman. Biziň daşarda duşmanymyz ýok. Geliň, bu duşmanlygy bir gapdala ataly, korkyny bir tarapa ataly. Diktatorlyk sistemany aýyryp demokratik ülke bolaly. Geliň barymyz agzybir bolaly. Ýurdumyza gideli, ýurdumyzda ýaşaly, ýurdumyzda işläli. Içki syryň aýtma her bir namarda, Syryň ile ýaýyp, paş eder seni. Ogry-kezzap bilen obadaş bolma, Malyňdan aýyryp, aç eder seni. Samsam adam bilen oturma, turma, Zinhar namart bilen sen söhbet gurma, Garyban dostuňdan ýüzüň öwürme, Barsaň depesine täç eder seni. Bir goç ýigit näzenine ýar bolsa, Jemalyny bir görmäne zar bolsa, Aralykda bir şum rakyp bar bolsa, Ýagşy dostuň bilen öç eder seni. Sopylar ýanylyp aýtmaz senany, Säher tursaň geçgin hemme günany, Aýtma bir gybat söz, etme zynany, Dowzahyň oduna duş eder seni. Magtymguly, ile ýaýdyň nesihat, Zynhar ýaman bilen bolmagyn ülpet, Hudaý berse saadatly bir perzent, Garragan çagyňda ýaş eder seni.